Ġimgħa oħra VIP Date oħra u llum qegħdin il-Birgu ġewwa l-Wild West u l-mistiedna tagħna hija Claudia. Buonasera.
Kif inti?
Tajjeb, is-soltu il-Wild West niġi nkanta, jiġifieri llum looking forward biex niekol nixrob. Illum ħad gawdi.
Dejt, nintaqa ma dejt. Eċitata biex tkun taf minnu. Eh, ħafna, u jim dejt rajt il-post li tellajt u bdejt nara ħafna suġġerimenti, allura bdejt nara naqra naqra xem, fimt? Mela ħammorru ħanaraw ma minn imissa Claudia. U t-tini mistiden tagħna il-lejla huwa Franklin. Hello, kif aħna? Kif qed tħossok?
Eċitat, eċitat, looking forward ħanara ma minn ħan intaqa' U forsi sibli mħabba ta' ħajti u. M'għandekx idea ma' min? Le. U ġuħ għandek? Ħafna.
Mela tlaqna ħani. Bid-dieta.
Allum, cheat day. Ħanik sira proset, mela mhux Sunday ħatkun. Tlaqna. X'naqra setup u Hello!
Ħanini, ħanini, kemm int So ħelu. good to see you!
Oh, my friend, kemm ili ma narak. Ħafna, ħafna, ħafna. Kif Kif aħna? int? Kemm ġejtli pulita, hi. Insomma, għandna bżonn ninżlu naqra, inti dejjem sabiħa, dejjem. Dejjem sabiħa nafek u sabiħa bqajt. Aw, isma', ma kontx qed nistennik jien. Fhimni, jekk stennejt. Aw, le, issa nistgħu nagħmlu dwett, aw, issa nintefgħu nagħmlu karaoke, aw. Mela, għandkom xi JBL jew.
Kif int? All right.
How nice to see you, Istra. Le, l-aħħar li rajtek naħseb kien March ta' sentej ilu. Le.
Daqshekk, fejn? Festival naħseb.

Mela, ħana ġaw law. L-ewwel stradarjali ta' da.
Ekk. Mela, ħana raw dawn res u għam tgħid.
U make space.
X'taħseb int? Jiena kif nara dak l-ismar fakkarni fil-papa. Fil-papa?
Però ifhem moda naħseb jienu. Biex il-ilha ma lejla. Ejwa, eżatt. Mm.
Ma ħsibx li xi ħaġa li nilbes jien. Għalkemm darba l-biss xi ħaġa safra. Is-sena l-oħra l-biss xi ħaġa safra u qalu li kont jiżni bel ta' Beauty and the Beast. Inti l-isfar jixraqlek, kemm inti kull kulur. Kif taf, darba l-bistu l-isfar. Imma jixraqlek, inti għandek dak naqra tent color fis-sajf. U ġieli l-bist bright colors, allura naf li jixraqlek. Eh, thank you, ejja, ejja ħana raw Ah.
L-istituzzjoni tiegħi. Dieta, imma jiena taf x'nagħmel. Ġilli rajtu f'dak il-videos li jkun nisbulu bid-dieta. Eh. Ixommu l-burger jiklu fiha, ixommu l-burger jiklu fiha. Allura jiena s-sitwazzjoni tiegħi jekk ah. tkun. Hello.
How nice. Nice, nice. Thank you.
Ħanet u iżjed issa.
Ħanibki iktar jumina, għax għaddio ċaw bajba jiddieta jena. Le, sala edinaw, frenk għallik mid-dieta ruħi.

Jiġifieri għandek donuts u selid. Ovvjament jiena mmur għad-donuts, imma sitwazzjoni tiegħi bħalissa tgħid li għandi mmur għas-selid. Ara jiena ħajti kollha naf li nikol il-karotti u l-ħass. Kif jirnexxielek għax jien n-nerba. Eh, għadni ma spiċċajtx din ċans. Però l-ħelu ma nagħmilx, ġifieri d-donuts li li vera mhux se jħajruni. Però crisps. Jien nafek affarijiet savory. Mamma mia. Xej, anzi nitfaħħom ma' ġosseli dek. Biex Isma' tkun cheers. tuma ta' xi ħaġa. Cheers. Imma eħe, I mean, bu. Em, Eħe, selid.
Naqrek, kara. Eh, thank you. Ħana prova Eh, senna nkun- għandu. Ejja, peti, ej. Eh, janke dawn naf xinu, ma tajjeb. Ma nafx ġviri bilanċe, ġviri, jek bdejt junk food illum, għamilt

Le, qed isoddu widnejhom għax hawn dan, hawn l-ajruplan jisu. Mhux qed ngħid.
Għadin naħseb gwerra. Eħe, fetta.
Għax hekk jisu dak l-ajruplan jisu tal-gwerra. Eh, issa ma nafx, jiena taf kif rajta. Forsi ajruplan ġabilhom li kellu hekk. Naħseb pozittiva nara. Naħseb jiena, naħseb wis pozittiva, tajjeb, u fem, make sense ukoll. Mm. Għandek dan qed jagħmel naħseb l-isports u qed jgħajjat li biex imur miegħu.
Nannu inti da sekk kollu sekk ħatar. Le, le. Ifhem jien naħseb naħseb woru. Hmm. Ekki, e, e, e, ekket tajli jien u fl-istess kien nara sempliċità. Mhm. U koll fija fiħda ritrat. It-tfal ma kellhom xejn u kienu kuntenti jisom. Ma nafx, nara, nara forsi xi ħaġa li aħna maħniex imdorrijin biha, jien naf ma dekx tara dat tip ta' forsi awtentiċità fil-kampanja.
Għasadna narawhom dal-affarijiet naħseb illum kulħadd bl-affarijiet elektroniċi.
Ifhem, I mean, jekk tfittixhom hawn. I mean, fiż-żgħir eh. tagħna hawn, imma
Ma tantx għadek tara naħseb jiena. Fi żmien aħna naħseb fi żmien tiegħi jkun nilagħbu ħafna noli, komandos jgħidula. Komandos jgħidula. Komandos, komandos kienu tlob oħra. Inti kemm għandek żmien?
32.
Ah? Int mhux daqshekk iżgħar minni. Kħasibtek iżjed jien.

Kuntenta kif jien.
warajja Claudia u Franklin għaddejjin bid-diskussjoni tagħhom waqt li qed jieħdu pjaċir b'dan l-ikel ta' vera li għandhom. Il-logħba tagħna, il-logħba id-dejt tagħna, taħdem billi aħna ntuhom stampa u skont xeraw fuq l-istampa naraw id-diskussjoni tagħhom fejn ħad toħodhom. Aħna nkomplu naraw x'qed jgħidu.
Is-suġġett ma l-ikel ma jogħġobnix imma. Gwerra. Hemm ħafna ħafna fuq xiex tista' tgħid fuq gwerra. Tafx
li jiddispjaċini jisu għax hawnhekk għandna ritratt ta' tfal speċi mhm. li Qisu ddur iddur, anki mhux f'kuntest ta' gwerra, insomma it-tfal dejjem jibqgħu kif tgħid dejjem ikunu l-vittmi ta' tal-kbar.
Vera.
Ma nafx jisu Anki aħna, ma nafx jien ġili jekk noqgħod ngħid, speċjalment issa li forsi qed nagħmel il-kors li qed nagħmel. Hekk noqgħod ngħid, tant aħna prodott. Qed nagħmel psychotherapy. Fadal li jisu sena u nofs issa. U hekk noqgħod ngħid, tant aħna prodott ta' tfulija tagħna estra. Li jekk jekk kistja tiġi ħażina, Tid vera tkun reżiljenti biex toħroġ minna, eh? Dejjem innoċenti.
Appuntu, le, appuntu. Dejjem innoċenti u dejjem rajt video hekk milux fi gwerra ta' gwerra partikolari tal-għali. Għamilt ħajda x'ma ma flaħċ nara, ġifieri tal-għali vera kombinazzjoni. Dik oħra ma Imma x'tagħmel ma tarax u timmaġina jew tara u forsi għax tara, għax dik ġieli qisu dilemma etiku jien ġo fija, morali kważi wkoll. Għax jekk nara naf x'inhu jiġri allura forsi fil-żgħir tiegħi nista' nagħmel xi ħaġa. Imma jekk ma narax qed ninħeba minnha, qisu inħossni li qed naħrab minnha.
Fil-verità, is-sitwazzjoni skont xi tkun eżem gwerra qatt mi sabiħa. Imma dal-video partikolari ġifiri ta' missi kienet janna l-ibnu u ibnu kien mejjet, oh. kellu vera kien ta' eta zaħira ma ma flaħċ naraħ, ġifiri għamiltu ħajd mill-ewel għax Kienet kien jekk video taqsim il-qalb, fimt? U laqas li kieku mhux fuq it-tfal biss kera, plus gwerra dejjem ikera, tkun kif tkun mhux fuq it-tfal biss, għax hija sitwazzjoni li imutu nies innoċenti dik il-verità. Ta' x'noqgħod ngħid jiena riperkussjonijiet mentali eh, ta' dawk it-trawmi kollha kif jgħixu mbagħad bihom din dik li nistaqsi lili nnifsi. Għax jaf at some point il-gwerra fiżika mhm. tiegħek, ġifieri mhux se jibqa' jkun hemm bombi jew ma nafx ġlietek, isma' kuta. Xrajtek ħataba, teqle. Għaxin għet nisma li l-għet nuħu peċin nisimak t-rakkonta, vera taf t-tkellem, għet nuħu pjaċir, għet nammira kun nisimak. Ma nkantax bis, jena fnejt. Mux brava bis fil-kant, mintix artista bis, imma taf t-tkellem u koll. Tajba l-avukat naħseb. U x'avukat lesset li waħda le ta' sorry. Le le ma nafx. Proset, ma tajjeb. Le, u diki speċi kif jgħixu mbagħad hekk fis-sens ma dak ikollhom gilt wara.
Min min jagħmel. Imma insomma pereżempju kont qed nara dokumentarju. Jien naf tat-tieni gwerra dinjija eżempju. Ħafna minnhom, ħafna mis-suldati, ġifieri anki n-Nazzisti, ma ridux, ma kienux jaqblu. Ma da jekk kien hemm min kien. Ordni u naħseb jien. Eh, ordni, ma mbagħad bdew jiġu. Fil-fatt naħseb hemm actually series qasir fuq Netflix. li dawn tant huma qishom ġiet second nature għalihom, jiġifieri ġiet parti minnhom li kważi l-moħħ inbidel b'tali mod li ma baqax ħażin, qisu qisu kważi ġew robots, ma nafx kif nispjega. Eħe, li imma dawn kienu nies normali bħali u bħalek, jiġifieri da qed mhux qed tgħid, jiġifieri aħna qed nitkellmu hekk. U jaf jien naf tiġi sena oħra u nkunu perpetrators aħna mhux il-vittmi. Jiġifieri mind game kbira, eh, ukoll fis-sens Le.
Nemmen li jidħlu f'nassara ma jkunux jistgħu joħorġu minnha wkoll. Għax ikun hemm ċertu ordnijiet naħseb jiena li ma tistax toħroġ minnhom. Mhm. Naħseb li jiena dik kun hemm warajha naħseb jiena fil-verità. Mm.
Tal-bliet hemm minnhom. Ħafna tajbin, eh? Viva d-dieta.
Le, le, għaset noħlom bija bħalissa, jekk ħajarawni ta' xogħol minn jaf kemm ħajaqdu miegħi. Laqqas irrid nimmaġina. Mhm. Għax jiena vera bħalissa vera strik ċejn qed nieħu. Mhm. Eżin nieħu mhux xejn. Imma mhux hekku. Mhm.
Kif tagħmel għad-dieta? vera.
Kif tagħmel għad-dieta?
Jiena, eh. mela. Naqsir fil-ħodu, Ġili naqbżu. Mm. Is-soltu l-kafe neħdu bil-ħalib, imma l-ħalib qed warrabtu, is-soltu nħu tlieta zokkor, imma nħu nofs kuċċara zokkor. Tlieta zokkor.
Eżagġerat, l-estrem jien. Kif tixorbu tlieta zokkor?
Nixorbu da, missa waqaft, nofs kuċċarina, ħalib ma t-nixet nieħu, Issa kieku ħalib naqaw kafe eswed, biex tagħmel. Afternoon mbagħad nieħu selid, jew tuna, jew nkella chicken, jew nkella nieħu ħuta skont. U mbagħad flaxija eżempju nieħu naqra karb, jew nieħu naqra ross eżempju, xi biċċa laħam eżempju, skont. Jew brown pasta ftit. Skont. Mela qabel xkont ikun. Le, sorry, għax għalija normali daw l-affarijiet. Kont nikol.
Eh. Tal-biza, junk food. Eżempju. Ġili konna minnlek ġima nikollok burger. Ek. Nordna Dilep hekk sibta komda bum bum bum nordna lest u għamilt ġimagħtejn ġifieri waħdi u daw il-ġimagħtejn ġimagħtejn waħdi plus ġimagħtejn li ma kellix ċans insajjar, ġifieri immaġina. U mbagħad qed lema. Taf issajjar Frank?
Jiena?
Mm. Ma nafx akkuxa tistaqsi li lek nafx insajjar. Jew x'ħatta warajja. Għax vera ħażin mejjet jiena. Alla ħares ikol minn taffi. Missieri xef prim.

Kellhom jesser I can boogie. Mm. Kellhom jesser I can boogie, imma wara jom imbagħad kien hemm history. Ek, li meta bdejt nagħmel naqa' riċerka fuqhom, bdejt nara żmien tas-70. Mm. Isni bdejt niskopri kemm kemm kien żmienek li kellhom fashion partikolari ma fl-istess sempliċi.
Sempliċi. Xkont tara non Per eżempju jien naf ġa kienu jeżistu ċertu affarijiet, imma fl-istess ma kienux daqshekk eċċentriki kif huma llum, eċċentrik, eċċentriki. Eċċentriċi. Eċċentriċi, proset, dik il-kelma. Imma fil-ma sens, jien narhom iktar eċċentriċi dak iż-żmien in-nies.
Għazin pidaw bakkara. Waħda dejjem tilbes l-abed dawn l-oħra dejjem tilbes l-iswed. Mm. Mm. Eżempju, ir-ritratti kif kienu jittieħdu. Asna, f'naħseb ukoll l-esperjenza dak iż-żmien, ikollu l-esperjenza żmien li nażel, Mm. In-90s għalkemm jien twilit fid-design imma nixtieq li żmien li għandi bħalissa esperjenzajtu f'dawk iż-żmien li pereżempju kien hemm Better of Felon, Alice DJ, eh. Gigi D'Agostino għal Fly With You, La Morto Jur. Jien niftakarhom żgħira dawk.
Ma da 90s qed ngħidu. Late 90s naħseb dawk jiġu.

Eh, mela għaliex le. Thank you.
Jiġifieri msamma inti 90s boy. Jiena 90s u dis infatti fejn naħdem. What is love?
Baby don't hurt me. Don't hurt me. Design dik.
No more. Naħseb. Xinajt. Għajti jisien.
Taħseb, u l-dak il-ħoss.

Imma nafa, nafa, nafa diska li toġobni wkoll, ġifieri mhix xi diska nismaħa kuljum, imma toġobni, Madonna toġobni. Mhm. Kienet toġobni iktar qabel fis-sens. Fil-fatt tara, s-set nara di għandha l-fjura ma' rasa. U fla Isla Bonita jisimha? La Isla Bonita.
La Isla Bonita kienet libsa ta' Spanjola. Appuntu, hekk U vera.
Għara, ta'.

Ħana l-eżat xe tagħmel. To be honest, vera qed nibża. Jiena kieku minnek ma nipprovax tagħmilha ta' pulit sewwa naqbad u naqbad bidi. Bejjet nistħassra x'għedt nara sabiħa. Jekk it-tajjar xi waħda law, food fight tispiċċa. Promise, promise. Ara ma taħsibx li d-dejja. Naf li minn ġiex id-dejja.

Isni, mm. wieħed li ma nikol żmien, mhux tajjeb, eh? Kif iżek tar-reklami?
Vera tajjeb. Che buono!
Biex għan naqas inkompli ma d-dita ħanħu ta' dama.
Inkont sa' nejlen kiku jina qas immissa bħal edin.
Ja. Allora sa' ħamur għal
Ħa tkompli? Ħa tkompli? Ejja. Ejja Franklin! Big deal.
Addio. Ej!
Mm. Ek mela, ħiti. Tina, illi, close up, zgur, għet ġibu, zgur, close up ġibu. X'namel lejn, jina għazna f'regoladi. M'hemm skużi qas jien qed nikol imma. Qed inħoss ħalqi u wiċċi. Isma'. Kollu mbarazz.
Inkomplu nitkellmu naqra. Aha. Issa fuq din, kont sen saqsik biex terġa' tkanta. Għax sorry laqqaw żewġ kantanti.
Mhm. Ekk kanta. Mela, ebla ejja. Fiex ifakrek dak ir-ritratt imma? Diversità żgur. Support naħseb jisu. Mhm.
Xi jfissru għalik il-ħbieb?
Il-ħbieb sbieħ imma meta tkunu ħbieb ta' vera. Jiena ma tantx nafda, verità. Mhm. Inħdimt ħafna, ħafna, għax jiena persuna li il-ħbieb jew ikun min ikun mhux rasmi. Namilhom.
Alla tiegħek. Alla tiegħi bib tal-qalb mill-ewwel ċobbum. Mm. U jiena persuna li nagħti qalbi. Vera. F'kull ħaġa li nagħmel ta' mhux ġas biss. Kemm jekk karriera mużikali, kemm jekk karriera tax-xogħol. Imma naħseb meta tkun persuna hekk tbati, eh?
Eh, ma ifhem. Fis-sens. Vera?
Għandi ta' ħbieb mhux le, fimt, imma mhux li ngħid ħbieb li huma super close tiegħi, fimt? Dejjem bqajt isni iżolat. Dik il-verità. Imma minħabba dal-esperjenzi Li li forsi imma inti xi ħaġa xed isni kull nagħmel lil kulħadd Alla tiegħi. Għax imbagħad jew il-karattru tal-ħbieb, ejja ngħidu ħbieb li jkolli jien qed nafeċ FD. Issir tafu, issir tafu by time in-nies. Mm. Li dik il-verità. Karattru tal-bniedem joħroġ ma' żmien. Eh, u forsi ma forsi mhux ideali li tagħmel L-individwi Alla tiegħek mill-ewwel. Dik imbagħad xi ħaġa li ovvjament irrid naħdem fuqha jien. Imma hija sitwazzjoni li taf kif qed nipprova nikkonċentra fuq din nitkellem miegħek. Konċentra fuq hi. Imma hija sitwazzjoni li jiena irrid kemm jista' jkun nitgħallem ma nafdax ħafna. Għax nafda malajr u Jekk iltqajt miegħek, ħa nagħmlek Alla tiegħi mill-ewwel.
Jien nista' nifhem għax pereżempju ġieli nsib li l-nifsi ngħid la tħoss connection ma' xi ħadd. Granted. U li li
li l-intenzjonijiet tiegħi huma daqshekk tajbin għax jiena ma tiġinix f'moħħi li jiena nkun ħabiba ma' xi ħadd. Anki jekk m'hemmx għalfejn tkun ilek tafu snin persuna, tafa snin persuna ġifieri. Jien ma nifhimx kif jista' jkollok intenzjonijiet ulterjuri minn dawk tajbin. Mhm. Ġifieri dik nifhimha isa kważi li mhux tkun naiva, għal xiex għandek tkun naiva, għal xiex għax speċi n-nies ma jintaqgħux u just, you know, let's be friends u Ma hemmx għalfejn nifhimni, niltaqgħu kuljum imma l-intenzjonijiet ikunu tajbin. Ġifieri dik nifhimha li mhm. li jaf inti minnek hekk għax inti la tintaqa' ma' xi ħadd tagħti lilek innifsek tagħti l-ħin tiegħek. Eżatt.
Le ix-xogħol pereżempju għandu ħafna ħbieb. Ġifieri taf kif u l-immur tajjeb ħafna. Fil-verità għandi ħafna ħafna nies li mmur tajjeb ħafna ħafna magħhom. Fimt? Imma mbagħad isek meta tagħlaq il-bieb, taf kif? Nemmen li hemm ċertu solitudni. Fimt? Allura qisni
Meta tgħid ċertu qed tħoss, jiġifieri tħoss ċertu solitudni. Mhm. Jien pereżempju dik waħda mill-iktar beżattijin mhm. l-ikbar. Apparti l-wirdin u.
Le, le, solitudni ilni ħafna ħafna esperjenza, ġifieri xi ħaġa li tallimt ngħix biha. Titgħallem tgħix biha. Kera.
Imma one thing li tkun forsi indipendenti. U ħadd ma jemminni, Forsi nixan barra minn għal jom li Kif dejjem jarawni, cheerful, happy go lucky. Fimt? Għalkemm xorta dak dak dak dak dak jien, mhm. fimt cheerful, happy go lucky, jekk hemm għandi targets ħa naħdem għalihom, fimt mhm. jekk hemm mejn kemm jista' jkun nipprova naħdem għalih biex nasal għal dak lejn li għandi, dak huwa jien. Mhm. Imma solitudni hija xi ħaġa li Kultant tmur out of your control, eh? Tmur out of control. Ġi mhix xi ħaġa li tista' tikkontrolla. Fimt? Iktar kemm tipprova jew issib the right friend jew tipprova eh, kollok relazzjoni, iktar ar, iktar ar, għax iktar iktar tiklok. Dik fimt? Imma drajt ngħix biha fis-sens I look forward li mmur ix-xogħol eżempju għax inkun iktar soċjevoli, fimt, nintaqa' man-nies, ma' nies li nħobb. Mhm. Fimt? Kważi kważi iktar imbagħad ovvjament ikun hemm sitwazzjonijiet u fejn jaslu weekends eżempju allura nkun xogħol taf mhm. kif isu ħin għalija ma tantx ikolli so dik tgħallem ukoll. Mhm. Isu isu inti tipprova kif tgħid iżżid il-ħin tiegħek biex. Daħan neħex tinħoss nistibadu.
Ija, u t-tinħoss ħana jibqa wahda. Inza, Claudia, hi. Le, x'ninżara. Fimt, imma dik dik dik il- ifimni. Jnien nemmen li xi darba oħra kulħadd ħaj esperjenza għadi. Ija, ija, ija.
Għax, at the end of the day, mhix xi ħaġa li hija xi ħaġa ta' diżonur, għen eh, jgħidu hekk, hija xi ħaġa li naħseb wieħed eventwalment ħaj esperjenza. Mhm. jiena ma ma nibdejqx ngħid, jiena persuna open ħafna nitkellem straight to the point, min jafni jaf kif jien, qabel kont l-oppost, kont nistħi nitkellem, kont vera hekk mistħi u xaj biex nitkellem kont dik il-persuna li dejjem n-nies ħajgustawni, taf kif. Imma nemmen li bl-esperjenza tal-ħajja, tant tant kemm tallimt minn Ma kieku ma na- kieku ma nipprova fis-sens niftaħ il-bibien lil
niftaħ ta' mhux le, just nibżgħu. Ah, dan nistgħu nagħmlu like fuq ukoll. La fa nagħmlu wara għal dawn. Taf xi tfakkarni di? biex inżewwiġha ma li qed nitkellmu s-solitudni.
Fiex qed tfakkrek li l ritratt? Jiena tifakkarni f'xi ħaġa li għandu x'naqsam ħajjin.
Li qed nara jien li naħseb blind.
Blind u xorta bit-bissima. Mhm, mhm. Jidher pożittiv xorta. Eh, jien ovvjament ifakkarni fix-xogħol li nagħmel ta' kuljum. Mm, mhm. Apparti Claudio Speċi fil-irwol ta' kantanta, u jfakkarni fil-ġmielek. Kemm sabi ħaġa diska. My God.
U biex nżewġa ma' solitudni li bdejtejt inti, ġmielek wieħed mill-propju il-messagġi tagħha dawk huma. Dak hu li istra f'din il-ħajja daqshekk maġla u kulħadd qisu jrid jilħaq ċertu standards jew mhm. jew jibża' jitkellem jew jibża' jkun hu.
standards you cannot fit in. Jew jibża' jkun hu jew ma jiġix mefhum, mifhum ħabba diversi affarijiet. Ovvjament fil-każ tiegħi meta jiena ddeċidejt li nagħmlu ġmienek kien hemm ħafna l-inklużjoni involuta fiha.
Jena I was impressed meta rajt il-live performance. Ġviri kontet nikkompeti, għax għebbdejt nejdilom. Inti eh, kont miegħi. Mela.
Insejt.
Fil-ġmielek mela kontet nikkompeti dak iż-żmien. Imma
Imma li l-ek qatt ma rajtek bħala kompetitor tiegħi għax jiena vera. Fi 2012 meta kellek pure, Diġa kont inħares lejk bħala persuna li ngħid l-idolu tiegħi, I swear to God, vera. Dejjem tgħid li ma qas inħossni hekk jien. Idolu jisni meta nitkellem jiena fuq Madonna taf kif jisni. Imma meta inti jiena kont persuna li kont għadni qas biss tlajt fuq dak it-tip ta' stage, kont nara biss. Fhimt? Allura ġa kont jiena insegwik fi żmien Samsara, fi żmien High Alert. Ħajja Dawk kienu żmien li jiena dejjem kont l-imħabba għamja. Unt, unt, dik bissek għamilt il-bit. Allura.
Tal-ewel.
Love. Fire.
Desire. L-imħabba għamja.
Le, le. Ismali, allura dejjem bqajt kbirt nara lilek fim bis-serjetà tnejnek U di għattilek, naħseb kont ġattilek qabel. Allura meta kellek pure naħseb kienet dik id-diska li misset il-kulħadd u misset lili. Naħseb dik kienet id-diska li vera bet Claudia għandha xi ħaġa differenti hekk speċjali għax apparti li Titrasmetti tgħid? Titrasmetti. Għandek xi ħaġa hekk waqt li tkanta issekku xa tkanta baxx. Irrilevanti tkanta xi tkanta titrasmetti dik iċ-ċertu emozzjoni li mhux kulħadd ħseb kapaċi jagħmilha. Mm, thank you. U ġmielek imbagħad. Eh, ġmielek jisni taf x'għamilt Frank. Żewwiġt l-imħabba l-kant. Ovvjament l-imħabba l-mużika li inti jekk ma naqblu xejn naqblu fiha żgur, imma nimmaġina li naqblu f'ħafna affarijiet oħra. U l-imħabba x-xogħol li nagħmel ta' kuljum għax tant nintaqa' ma' nies li jħossuhom fil- kif tgħid fix-shadow. bil-Malti, fid-dell ta' diżabilità, fid-dell ta' situazzjoni naf fuq ix-xogħol, fid-dell tal-familja, fid-dell tal-ħbieb, fid-dell ta' soċjetà, fid-dell ta' whatever. Li strat tissien aħna għandna dan il din ix-xorti Li bil-mużika tagħna nistgħu nagħmlu ma nafx kemm per inti bdejt tgħid li fuq pure pereżempju, jien naf jiena kien hemm ħafna diski li f'mumenti vera ħażin meta kont ħażin. Kont nisma' diski u kont ngħid ma dovġieli kultant dal-kliem jew jew din il-persuna li qed kanta. Għaddejt minnhom jien, jew tnaddi minnhom jien, issa qed kanta ħalija, qed kitbet għalija. Eżatt.
Allura għadejt qisni hekk li wasalt qisu ta' ċertu età u forsi ċertu żmien li ili li bdejt. Għedt qisu dan iċ-ċans għalija biex nagħmel xi ħaġa li vera qed inħossha. Fil-fatt naħseb kienet waħda mill-isbaħ għalija esperjenzi fuq il-palk. Eh? Vera, u inti. Ħafna.
Ħafna. Kellek sign language għalija. Kien hemm messaġġ, rid wassal messaġġ u għalija wassaltu. Ġifieri jekk ikolli Jekk ikolli nieqek nippikkja kanzunetta, grazzi, grazzi, thank you. Thank you.
Naħseb jiena.
Thank you għalik qed ngħidlek tal-li tgħidu dawn l-affarijiet. Eh, naħseb li jiena tal-li ġejt inta' għamil. Thank you inti, onura li jien. Ġmilek bilwi. Eh, ma naf, ma nafhomx bħal. Ejja, mela, mela.
Apprezzat biss mill Ftit.
Naf. Umbat riċt il-video. Nimbaram.
Nimbaram.
Taf kem kim bartu? Istra.
Eh, le, dak li l-ma jem, il-ġnejna jew fej kont. Eh, l-ġnejna. Fix-xitwa, taf, fix-xitwa kien. Frank. Namlu għata spiss, tadi. U.
Vera namlu għata spiss. Onestament għat najdlek.
Madu fina nsejt li sentejn ilu ntqajna, mela nipruva ma nħallux sentejn oħra biex. U milux tella li ritratt, meta ħadna ritratt ta' mużika, mużika qegħdin jiena inti kert. Kerim Kelly Mari jidir li jisima. Mela, mela, mela, mela.
Milux tela li strajek fuq il-gallerija tara. Kas niġu maħħom niklu għaw kolla. Vera, misna ħanejlek, għax għandhom ikkel tal-bliħ.